Vawleicung hmunkip in Minecraft podcast rak ka ngaitu pi le pu, nu le pa, u le nau, hawikom dawh vialte hna nan dihlak cungah kai lawm i keimah pumpak podcast te hi thazaang peknak can ah ka Facebook page kha like siseh follow nak in siseh ahcun YouTube zong ka subscribe nak khan thazaang nan ka pek Inn khan ka rak in sawm hna. Thal a ka pe ciam i nan dihlak cungah kaa lawm tuk. Ahcun a ka pe rih lomi aa le follow tete, like tete a ka tuah rih lomi zong nih rak tuah u law ahcun cu bantukin hika hmunhma ahcun aa thawngpang chim si loin thawngpang kong tu kha Zeitindah a can ding si timi kha a chung deuhtu lut in mahle ruahnak kha chimnak hmunhma a si. Culawng si loin interview tete zong politic kong, cun ramkhel kong, pumpak kong zong, mah cun kan Laica te pawl kong zong ah khan tampi interview tete zong kha a van ra cuahmah lai. Mah caahcun hi Minecraft podcast hi thazaang pe dingin kan sawm hna. A thei rih lomi na hawikom, na unau, na nu na pa, na chung na khuapi vialte zong kha hi Minecraft podcast te hi thazaang rak pe ve u tiin rak forhfial ding zong khan hika hmun ah hin sawm kan duh hna. Thazaang nan ka peknak cungah ka lawm. Bangkok podcast in ka rak kan don ṭhan hna. A tuan deuh ah khan uh, introduction tuahnak te video te kha ka van chiah ta lengmang i uh, a ruang cu keimah nih atu bantuk bia chimnak taktak caan ah khan tam tuk chim hau ti lo ding khan uh, automatic khan makhal kha ka van tuahmi si caah uh, nan van ka talpi caah ka lawm si ahcun Tutan hi Facebook an live ka thla lo, YouTube lawng in live ka vun thla. Aruang cu Facebook live thla mi khi na sawm thum hnu ah khin a thih lengmang tawn caah khan YouTube lawng hin live ka vun thla cang lai i ahcun Facebook i live thla mi kha cu reaction tuah mi tete a dang vialte zong kha a tlau chih lengmang caah khan YouTube tu ah hin live ka vun chiah i Mah tu kha ka Facebook page ah a link tu kha ka van ṭhial ṭhan. Mah caah cun YouTube in nan van tam deuh nih nan zoh khawh lai. Ka Facebook page zongah khan ka van chiah lengmang ko lai. Mah caah cun live ka thlah poh ahcun YouTube deuh khan tam deuh cu ka van thlah lengmang lai caah ka YouTube page kha subscribe na rak tuah hrimhrim hau. Le mah cu lawngah khan live ka van thlah caan ah khan notification timi theihternak kha a van in tuah lai. Mah cu lawng cu si loin YouTube ahhin anih cu kan theih cio bantukin video kha Facebook bantuk khan policy an ngeih lo tikah chiahmi kha YouTube ai rawh hlan lo paoh kha a taan caah khan video caah cun live caah cun a ṭha bik ko ti ka ruah caah khan a zohtu lam cu Facebook i live thlahmi le YouTube i live thlahmi lam kha cu ai dang tuk sihmanhsehlaw caan saupi ca ruah ah khan cun video kha fel tein an fimnak man kha cu YouTube a si caah khan YouTube lio ah khan live ka vun tlan zale hi video nan rak zoh atu lio live in a ka zohmi zong nih share nak te kha nanmah le Facebook page tete zongah khan rak i bawm u law mah cun hi hnu ah nan va zoh tik zongah khan live khan i nan zoh lo zongah i nu le i nan va zoh tik zongah khan Kal lo tein ah share nak khan thazaang rak ka peo timi zong kha ka hin ah van i sawm kan duh hna. Hi si ahcun tutan hi biaruah dingin ka duhmi hi i ruahnak a si tiah ka duhmi hi ah controversial an ti i ti mirang nih cun ah khi zei ka ti lai, Laiholh in zeitin kan leh lai ti ahcun, uh, hi bia pakhat le pakhat karlak zongah khin uh, bia sernak zong khi a lo khomi si. Le a fawinak in Laiholh khan a biafang taktak kha ka van char khawh lo caah ti. Mah caah cun uh, a si khomi si caah natein tutan ka chim duhnak a ruang bik hi cu Tlawmpalte kan i theihthiam deuh cio hna hau timi te kha le dirhmun i dah ai dannak ruangah khan uh, i theihthiam cio hna hau timi deuh kha van chim ka duh i cu zongah cun zei kong dah van chim ka duh ti si ahcun i theihthiamnak kongah khan tam deuh in zei bantuk lei dah van lut u si ti ka duh ti si ahcun Laimi hi kan theih cio bantuk in atu lio ah Chin mi hi ti ko si le ti Chin kan ti zong ah khan Laimi ka ti duhnak kha si ko, Laimi ka ti zong ah Chinmi ka ti duhnak kha si ko i atu lio ah kan rampi a buai le kan rampi a buai i Min Aung Hlaing cozah hi i kahdohnak kha a chuak i atu ahcun Chinram tampi a bik in Hakha, Thantlang le Tedim tu kha atu ahhin a tang rihmi seh tam khuadang kha cu an lak dih cang ti seh Makha, Tedim, Hakha, Thantlang zong kha khuapa peng pawl kha cu an lak dih cang a khuate lei cu ti a khuapi kha a tangmi seh Thantlang hna lebang kha cu minung zawn le ralkap lawng an um cang ti kha tampi kan theih dih ciami seh mah si tikah Hihi dothlennak kan tuah lio ahhin thil hi a tampi khin thil dothlennak tuahmi nih khin thil tampi a chuahpi. Le mah chungah kei cu media lei ah mah le caan ngeih caan tete okay lung ummi si caah media lei ah khan tlawmpal ka kalmi ka si tikah media lei kan i hi i teltumnak kong deuh kha tuzan ah hin van i ruah ka duh i hiti ka ti tikah tuzan kan i ruahmi hi kan thiam le kan theihnak pakhat hlei ruangah pakhat mai tel lo media lei ah uh, degree la mi zong kan salo a chong mi zong kan salo mah le theih tawk mah le research to chom mi uh, tam deuh cu uh, kal mi kan si media lai mi kan media tampi zong cu ticun kan si cheu a cheu cu uh, tha ten chon nak ngai a to mi zong kha anum thiam thiam ko sihmanhsehlaw media van ti poh ahcun a fiangmi uh, journalist uh, journalism van ti poh ahcun a fiangmi cu uh, hi tanet mikhi khi cu theih dih cio se le a chung i zelo professional tak in tuahmi lam kha cu kan si lo tikah kan theih lomi hi a tam deuh kan theihmi nak an te ma si caah tuchan cu kan theih tawk te le kanmah lung i ummi te kha van i ruah ka duh caah khan atu bantukin kan podcast a tutan cu kan van i ruahnak ding mi si i tuan ka chim cia bantukin hi kan biaruahnak zong hi tampi nih hmu na se ti ka duh ve ma caah cun share nak in thalan rak pe u timi te zong kha van som ka duh kan duh hna sio cun van i zoh hna u si law ram kan dothlennak ah hin minung nunnak tampi a liam thilri tampi a hrawk. Mah cun ah khi inn le lo tampi a rawk. Lau khi umnak ngei lomi tampi kan um. Le a ho paoh tuar cio dih si. Te a ho paoh tuar cio dih si. Mah si tikah minung hi kan duhnak, kan tatnak lei kan ruah tuk. kan dawt tukmi kan ram kong kan ruah ruangah biachim fak deuh te pawl zong khi a um khomi si. Mah cun zei bantuk thil poah zeitluk in minung zapi nih i hrawm khawh dingmi a si ko ti kan ruah lio zongah ruahnak ai dangmi kha um ṭhiamṭhiam a si ve. Cucaah cun tutan kan ram dothlennak kongah phun hnih in Van zoh si ti ka duhmi cu ah pakhatnak ah do hiti dothlennak ah rian a ṭuanmi, a bik in kan ralkap maa cun ah kan uktu a kan hruaitu pawl te atu i ah cozah an tim hin a Chinland cozah ti pawl te, Makhabumphae maa cun ah Ralkap hna pawl CDF Supporting Committee hei ti pumpai ti mah khi vialte mah cu pumpak in hi dothlennak ah a si khawh tuk in phaisa thazaang chawva khi fimthiamnak in ai pemi a ṭangmi vialte kha pakhat an si. Le mah kha hna kha phu khat khin hei chia usih ti mah cun phu khat rih cu Khi pakhatnak ahcun media hi si. Macun pahnihnak ahcun pumpak in hi dothlennak hi ah tutluk in tha pe lomi kha maka kha an si. Mah si tikah phunhnih khan um. Le tham pek lo ti ruangah khan ram an dawt lo ti than kha chim duhnak si lo. Mi hi cu tei khawh lomi ral a si. Phundang in tei khawhnak lam um ko ti i ruahmi zong kha maka kha ruahnak kha tampi um lai. Mah caah cun a tlangpi in cun khati ram rian a ṭuanmi, dothlennak rian a ṭuanmi, an si khawh dawh a ṭuanmi hna le a bik in media pawl le maa cun hi dothlennak hi kan zoh deuh hoi ti phundang deuh ti a zohmi hna pawl, a hmumi hna pawl kha a si. Mei si tikah kan pahnih phun hnih hin tlawmpal te kan hmuh dan khi ai dang ngaingai. Ahohmanh a pelh a pelh lo ti kha ka chim duhnak si loin tuzan ahcun tlawmpal cu kan dirhmun kha kan hmuh thiam cio hau timi le media a bik in media hna pawl kan cawlcangh ning kha tlawmpal te van chim ka duh caah tutan kan biaruahnak hi a hramthawk ah dongh te rak ngai la. A donghnak ah a phi ka chuah te khawh ahcun phi chuah khawh ka rak ka zuam te lai. Pakhatnak ah van zoh usih law ram rianṭuantu pawl aa dothlennak ralkap CNA si zong ah mah cun CDF vialte, CBK a bang CDF ka ti teh ralkap vialte te mi hna pawl hi aa phukhat mah cun kanmah Chinland aa council ti le ti Chinland cozah pawl hna zong khi an si. Mah cu lawng si loin supporting committee US zong siseh aa ram thumnak ummi vialte supporting committee vialte te mah cun pumpak in aa committee zong ai tel lo natein phaisa chawva thiamnak le ti khawhnak in ai telmi minung hna pawl kha phukhat an si ti ka chim cangmi kha an si. Mah hna hi mi tam u hiti kan ti tikah mi tam deuh nih khan cun i hmuh thiam seh ko natein a cheukhat cu hi dothlennak ah kan ram kan dawt tuk ruang le kan ram i luatnak hmu seh hi min ohlan uknak hi tla seh ti duh tuk ruangah khan anmah An lungput an duh tuknak lungput tluk i a kal kho lo vemi, hmun dang deuh in a rak hmuh vemi, thil lam dang a rak hmuh vemi hna kha tlawmpalte kan hmuh ke kan sik tuk rua hna ti khan ka ruah. A ruang cu hiti Facebook tete mah cu YouTube tete zong i video thlah mei tete khi ka zoh khawh tuk ka zoh tikah Zampalte khatalei atu bantukin uh, ralkap lei ma cun uktu lei ma cun uh, supporting committee lei le pumpak in a ṭanhmi a ṭangmi hna pawl nih hin tlawmpalte uh, kan zoh thiam deuh a hau tiah i khi tlawmpalte uh, kan van i sum deuh a hau ko rua kan ram kan dawt tuk ko zong ah hin ti ka ruahmi cu pakhatnak ah uh, Ek tahchunhnak a ti. Thantlang he, Hakha he lak rih, Hakha lak le lak, a dang rammi cu lak dih dih an ti na tein a buaimi cu Hakha lak le lak kong an si. Ma si tikah Hakha lak a duh lomi ma cun mihi doh he doh rih ding selaw, okay, dothlennak lawng he kan tuah ding selaw pakhat khat lamdang he kawl i ke dothlennak hi kan tuah ding si lo kan tei lo dingmi ralti phunphai zong in a zumtu zong an um ma cun Hakha he lak rih ding si lo tlawmpal te kan zoh deuh kan ṭhawn deuh tung phai i ruahnak dang a ngeimi hna pawl zong kha uh, Darlan tiang hna khan kan puh hna ti Darlan tiang khan kan puh hna culawng cu si loin uh, khi rakap le atangmi si Darlan ti rakap le tlangmi atangmi si ti phunphai tiang khan kan va puh hna Le mah khat cu tlawmpal te ah ke kan luan deuh tiah khan keimah nih cun ka hmuh hiti ka ti tikah pumpak ahohmanh ka ti duhnak a si lo na te khan ah mi an hiti an kan ti le hiti ah dal an hna ti an ti hna ruang zongah khan anmah kha ah dal an an va si hlei tinak ka si lo. Natein hmuhthiam ve hau mi tu cu ram an dawt tuk nak lungput kan ṭhen cio a si ti ah an hmuh khawh mi kha fak tuk in an dirpi mi le an dirhmun kha a fek nak tu kha a langhter nak tu khi cu a si nak khi cu a lang ve ṭhiamṭhiam. Natein Dalan tiang i minung va zoh ma va auh hoi ti phunphai ma cun media cheukhat hna zong kha a thah hmanh thah ding an si ti phunphai khi i ṭhihpheih nak tiang dirhmun kha atu ah hin Thlim kha a tam ngai cang. Mah si tikah ram kha an dawt ve ko. Natein lam dang deuh in Hakha zong lak zong hi i lak loin ram dang deuh in kawl u tuah u hi tiin phai a caan si lo ti phunphai a timi maa cun hi dohnak i dothlennak hrimhrim hi aa kan mah kan i pelh. Phundang deuh in kan kal hau ti i a ruatmi hna pawl kha na kanmah ram Hi kan dirhmun hi ai dan ruangah khan dalan an si. Khi uh, miṭhalo an si, ram dawlotu an si. Ram khi ram chiatnak ah ṭuanmi an si ti um phai va chim kha cu uh, a dik lomi ruahnak a si. Mah kha cu tlawmpal te uh, hruaitu lei zong si zongah, mah cun supporting committee lei kan si zongah, pumpak i dothlennak a ṭanhtu, thazaang a petu kan si zongah khan Makha pawl kha cu tlawmpal te ah kan van i sum hna hau. A ruang cu a hnu zong a tam deuh kan van chim ṭhan lai i hi bantuk caan ah hi bantuk tu ti loin kan hmuhmi, kan zumhmi zeiruang ah dothlennak kan tuah a hau, zeiruang dah Hakha kan lak a hau ti kha kan duhnak tu le kan i tinhmi tu kha fak deuh in kan chim a hau i kan ruahnak ai hrawm kho lomi kha heh va sik len an hau lo va sik phun kha a si lo khati kan sik hna rong kha an lung pakhat hmanh kan thlen khawhnak a um ti ka ruat lo khi bantuk kan ti hna tu ah khan an ing puang i an thin hang i uh, kan ruahnak tu kha an hrawm kho lo chin lamang cucaah cun hi bantuk caan ah cun ke lem soi Kha zeiruang dah kan lak hau ti kan lungfiang an lungfiang cikcek khan kan chim khawh hna tu kha lungsau tein kan rian a si. Mah caah cun ram nan dawt tuk ruangah nan chim ti kha cu kan theih dih ko nain chim lengmang, theih lengmang ah khan cun khatalei ruahnak ai khat lomi hna kha Fak tuk in kan ti sual hna hnga maw timi te kha ka ruahnak ah a van chuah caah tuzan ah mah kha ah ram rianṭuantu lei kha pakhatnak ah khan van zoh ka duh. Mah cun pahnihnak ah van zoh u silaw mei hihi ah a biapi ngai tiah ka ruahmi a si i media kan dirhmun. Ti media ka ti tikah a kau tuk. A kau tuk i tutan media ka ti tikah khin ah khi bantukin platform pumpai in ti ah YouTube zong siseh, Facebook zong siseh, catial zong siseh ah media khi ah thawngpang tete ṭialmi ruahnak pumpai a langhtermi pawl kha tam lo cu ka van chimnak cu te le mi tu ah pumpak in podcast te pawl zong in show te pawl zong youtube zong a ngei mi tete zong kha makha zong kha phunkhat se ma cu phunkhat do cu uh, khi a group in tuah mi thongzamnak bu te uh, media social media tibantuk media kha salo khan thongzamnak thongthannak uh, media kha ka chimdunak se ta chunnak a uh, keima volunteer ka tuahnak Chin Cable Network CCN channel hei ti hum phaim ahcun The Chinland Post, The Chin Post hei ti te pawl makha pawl kha media pakhat kha an si ve. Hongzamtu media te mahin hna pahnih hi lem ahcun pakhat um rehmi cu tuan da ka chim bantuk khan a zumhnak a hrawm kho lomi ti kan ram dothlennak kong ah lamdang deuh in dothlennak kan tuah khawh ko. Atu bantuk in phai ke meithal i tlaih dih a hau lo tiah ram dothlennak a thazaang a pe lomi hna pawl kha pakhat ah khan va um ve hna sehlaw mei hi zawn ah hin tahchunnak ah atu ah ke ram dothlennak i thazaang a pemi hna pawl nih hin atu bantuk in Media pawl zong kha mah cun media ka ti tikah khan atu i hi bantuk ruahnak a chimmi vialte ti thawngzamh bu zong siseh, pumpak in hi bantuk ruahnak a chimmi hna zong kha siseh, hi bantuk kha kan chim tik, kan tuah tik ahcun consequences timi khi a hnu ah pehzulhtu a ngei peng. Mah cahcun kan ruahnak kan chim tikah kan ruahnak kha an i hrawm dih le ti kha kan cohlan ve awk a si lo. Mah tikah an kan ti tikah lungfah ding zong khi a si lo. A ruang cu hi bantuk phai kan dir cang ahkhan cun kan chimmi bia kha a lungtling lomi zat cio an um lai i a kan doh lai ti kha cu a kan doh lai ti tikah khi i huat ruang tawk si lo khan kan ruahnak kha kan ruahnak le ruahnak i doh ka ti duhnak kha a si. Mah khakha an um lai ti kha cu kan cohlan awk hau. Mah kha kan cohlan khawh lo. ahkhan cun biachim ding zong khi kan sal a fawinak in cun maw ahcun cun kan co khawh awk a hlan khawh awk a si i khati a kan timmi hna zong kha pumpak in ke va leh ding an si lo nain idea tu ah khan tahchunhnak ah hakha lak na duh lo hakha lak rih lo awk a si ti na duh nak kha na chim ahkhan cun Makhat tu kha chim khawh tu kha i zuam ve. Le makhat kha pumpak i atu bantukin show tete, podcast tete a tuahmi hna kha ka van chim duhnak cu a si. Le mihi zawn ah hin tam deuh in van zoh ka duhmi cu media kha a ngan thawngzamh bu ka timi kha maw makhat hna pawl kha an si. Le mihi hi kan si ti an si ti lo silo khan kan si. Le mahi hi a biapi ngai tiah ka ruahmi cu dothlennak ah khi Dothlennak a si ko ahcun kan ram dawt dih cio a si ko. Sihmanhsehlaw rian timi media rian kha kan philh lo a hau. Tutan ah van langhter a bik in ka duhmi cu hi media pawl hi tlangaunak bu kan si lo. Fundraising tuahnak bu kan si lo. Hnawngzamhnak bu kan si. Mah si tikah tlangaunak bantukin ah khi tlangau sawsawh phunphai kha a ngahmi a si lo. Mah cun ah khi fundraising tuah i tuah caan cu um ve ko ve na te khan a tlangpi in tlangaunak bu kan si lo tikah media ah khi Phungzamh bu kan si tikah thawngpang kha kan zamh khawh hau. Le thawngpang zamh ka ti tikah interview te pawl zong kha ai tel. Mah kha si tikah tutan ah hihi media kong ah khin tam deuh cu van i ruah ka duhmi si i kan tuan deuh a hramka ka bialuhnak zong ah khan ka chim cang. Media ah khin tha tein cawnnak Biatak te i a dihmi khi kan tlawm tuk kutdong in rel khawh ngahmi lawng kan si. Le mah si tikah mah le ti khawh tawk in kan kal. Mah le kan lung kan duh ruangah kan tuahmi si. Mahcun kan khi Ṭhathnemnak pakhatkhat tel um hnga maw timi zong ruah zongah khan tuahmi a si kho ko. Sihmanhsehlaw a donghnak bik ahcun kan rian kha zei bantuk duhnak in kan tuah zongah kan rian a simi kha ah a biapi bikmi media timi kha thawngzamh bu nih khan kan thlau lo kha a karlak ah a biapi taktak. Mehezi ruang na ka chim ti si ahcun, ah, kanmah keimah ka ka ṭuannak sisi an channel zongah siseh, mah cun atu ka ti tikah keimah kanmah kan ṭuannak zong kha ai tel chih ti. Le atu keimah zong nih, ah, i remh khawh le ṭhancho deuh khawh kan i zuammi cu Media kan si tikah atu ah hruaitu lei upa tahchunhnak ah CNA lei siseh, CDF lei zong siseh, a kan kip le Chinland cozah lei zong kha bia kan ruah hna tikah tlangaunak i a rami an si lo. Ei, lemmaca cu maka kha tah ka maka kha kan theih i bia kan hal hna tik zongah mipi nih zeidah theih an duh, mipi nih zeidah an theih a hau, mah cu an rianṭuannak ahhin zeidah mipi caah harnak a pe kho, mipi ca zeidah hlawknak a pe kho timi kha fiang tein, ah hal khawh, hal ngam kha a biapi taktak. Kan hal hna lai, nan hal hna lai. An kan leh le leh lo kha cu anmah lei dirhmun kha a si. Hiti ka ti tikah khi hehtiah confrontation an ti i hehtiah va al len an hau lo. Zeitluk in dah bia kan hal khawh hna lio caan an kan pek lio te ah zeitluk in dah upatnak te hi information mipi nih theih awk a ṭhami kha an an sinin kan lak khawh hna lai timi kha ah, kan i zuam hau le mah si tikah media hrimhrim ah khi ti bantukin khi, eh, pumpak ah, ruahnak opinion show pumpai si lo media ah journalism a ṭuanmi mah cun thawngzamh bu kan si ko ahkhan cun mi kan hruaitu upa te nih an tuahmi paoh kha a ṭha ko ti kha kan rian a si lo. Kan hruaitu upate nih biakhiahnak an tuah cun zeiruang dah biakhiahnak an tuah? Mipi caah ṭhatnak a chuahpi lai maw timi pawl kha kan hal khawh a hau, kan hal ngam hna a hau. I uh, hiti ka ti tikah kan hal hna lo ka ti duhnak zong kha a si hlei lo natein tutan ah ka hmuh pahmi cu kan ram kan dawt tuk ruang, mah cun kan upa pawl kan ṭanh khi kan kan upat tuk hna rua kan ram cu ai pemi chawva phaisa ai pemi pawl kan dawt tuk hna le kan upat tuk hna ruangah khan tlawmpal te kan rian a simi biahalnak an sinin thawng ke theih awk a ṭhami thawngpang chuah khawhnak kha kan hrelh tawn rua tiah kan ka ruah i mah caah cun tutan ah hin media kong kha tam deuh van chim ka duhmi cu a si i Tahchunhnak ah, atu ah Hakha laknak kong khi a min atu lio ahcun ceihcemmi si caah Hakha laknak kong zongah khan kan hal ngam hna hau. An kan leh le leh lo kha cu ah anmah lei nih khan chim awk ṭha lomi kha tampi um lai caah ral doh lio ahcun ti mahka kha cu kan theihthiam ve hau. Sihmanhsehlaw kanmah lei nih cun mipi ca kha zoh khan biahalnak cu kan tuah hrim hau. An khuakhanmi paoh kha A ṭha dih khomi si. A ṭha lomi zong ai tel khomi si. Mah si tikah khuakhan anmah nih an ralkap nih an duhdan paoh in tuah ko hna seh ti sawsawh khan kal awk a ṭha lo. Media kan rian cu. Maka ah khan tahchunhnak kan lak lai ti si cun zeiruang dah lak an i tim? Mipi hna pawl zeitindah nan tawlrel hna ning si lai hei ti phunphainak cu kan hal hrimhrim hna hau. Le tahchunhnak ah mipi hna pawl caah theih awk a ṭhami kha makhat tikah khan an chuahpi khawh lai. Makhat tikah a zohtu nih khan mahte khan biakhiahnak i tuah khawh a si. Le ṭanh zong ṭanh lo zongah khan biahalnak mipi caah a hlawk dingmi biahalnak kha cu kan tuah hrimhrim awk a si. I hihi hi uh, media tam uh, cheukhat ka zohmi ni kha zong ah hin ton ka chim bantuk khan uh, kan upa pawl khi An i menh lo tuk. Ral an doh lio a si. An lungre thei tuk lio ah biahalnak va tuah khawh caan te ah khin uh, atu bantuk in tam deuh ka hmuhmi khi uh, heh tiah zei ka ti lai anmah thangthatnak kha cu kan tuah ding a si. Mah cun upatnak zong kha kan langhter ṭhiamṭhiam a si. Sihmanhsehlaw ka zohmi nikhat ah khan kan bau tawnmi cu Kan rian taktak a simi mipi caah theih ṭhami biahalnak, mipi caah thi theih awk a ṭha dingmi information ti khakha a chuah khawhnak ding biahalnak le kha tlawmpal te kan bau deuh. Upa an si kanmah nak an theih deuh. A hmaan dihmi si kanmah nakin a le an theih deuh kanmah nakin. Thil zong an tuaktan thiam deuh. Cawnnak lei zong tampi a ngei sihmanhsehlaw rian kan i khenh cang ahkhan cun makhe kan rian a simi media i kan rian a simi cu mipi sinah zeitluk in dah thawngpang kan chuahpi khawh lai, mipi caah zeibantuk hlawknak dah a chuak kho, mipi caah zeibantuk fahnak dah a chuak kho timi kha kan hal hrimhrim hna awk a si. Mah caah cun media nih cun upatnak ti khan biahalnak zong hi i tuah khawh a si ko. Mah cun ṭih tuk ding an si lo. A ruang cu kan pale te khi mifim kan u le te ramdohnak a ṭuanmi khi mifim lawng te an si. Mah tikah media nih biahalnak kan in tuah lai tiah kan ti cang hna khan cun biahalnak kha an kan tuah lai ti kha an ruah cio ve ko. Khah a si ahcun mihi cu kan chim kho lo an timi cu a um ve ko lai makaka cu kan theihthiam ve hau. Asinain an chim duh lomi kha khi i thuhnak cu an hman tiang phailam ahkhan cun a si khawh chung khan chuahpiak khawh kha cu kan rian a si ve. Sihmanhsehlaw raldoh lio si tikah an umnak hmunhma na hal awk an ṭha lo, ralkap paizet dah dah an si ti na kha an chim kho lo khomi zeibantuk thilri dah an ngeih ti zong kha an chim kho lo khomi makha hna pawl kha kan theih lo zong ah khan kan rian ke va hal tuk lo zong ah khan an chim tuk lo ding mi kha cu ai thei sihmanhsehlaw mipi zeitindah an cang kho mi nan tuah tikah tahchunak ah raka pawl kha hmai nan hmai a suang mi hna pawl khi zei bantuk um phai zei bantuk dah minung nan thim nai ti um phai te pawl zong khi hal khawh an si a ruang cu volunteer phun khan ahodah hmai kal lai timi pa i hel i tuah i a lungthomi pa hmai kalter timi zong kha tlawmpal tete kha kan theih pah mi hna am caah khan ti kha bantuk phai zong kha hal awk an ṭhat ah khan hal awk caan caan ka ngeih ah khan cun kan hal hna awk a si kan ṭih hna ning a si lo a ruang cu an theih tuk media nih biaruahnak kan ngei la kan ti hna i okay an ti cun hnu ahcun biahalnak a harmi pawl kha an kan hal lai ti khan an ready Jacko timi ti kha keimah ka interview ka tuahmi nih khat ka zoh tikah khin ka hmuh khawhmi si mah caah cun tuzan ah fak deuh in van chim kunum cu media rian a ṭuanmi hna hi tlawmpal te tlang aunak bu kan si lo fundraising tuahnak bu kan si lo caah kan hruaitu hna hi mipi an hruainak ah a dikmi hruainak le mipi zawnruat in a kalmi an si ko i a kal an pial lo sual nak ding zongah khan kha bantuk biahalnak tete kha a rak biapi tuk. Mah caah cun media i kan rian a ngan bik a simi cu mah kha biahalnak kan tuah hna tikah Tlangaunak in an duh in paw chim i a kaltak phunphai si lo khan mipi nih theih awk a herhmi tete kha kan hal hna i mipi caah hlawknak aa chuahpi maw, harsanak chuahpi maw timi phunphai zong kha kan kan langhter khawhnak ding khan kan tuah a hau. Mah khakha kan i zuam cio ding ka si. Tuan a ka chim cio bantuk khan. Media ah atu bantukin journalism zong cawnnak ngei lomi kan si. Macun hiti mah le lung duhnak le mah le huamnak in tuahmi si mah nih theih tawk te cu rel in atu bantuk kan hobby te kan tuah duhmi kha phaisa zong man pek lo kan tuahmi rian a si tikah atu bantuk hin kan hi kan chambon a tampi ko lai bu ah khan tu bantuk caan ahcun tam deuh cu Tlangaunak media hi kan si lo caah tlawmpal te a harmi biahalnak kha kan hal deuh hna hau timi te kha van chim ka duh. Cun tuan deuh ka chim bantukin media kan si cang maa cun biapi sinah kan ruahnak kan chim cangmi platform ah a chim cangmi kan si ahcun tlangautu si zongah maa cun hruaitu si zongah maa cun aa ṭanhtu khi dothlennak a ṭanhtu hna nih zeitluk an kan ti zongah pumpak khan kan i lak ding a si lo ruang cu kanmah pumpak kha an kan dawt ngai ko lai sihmanhsehlaw kan lung kan kan pomnak kha an cohlan lomi kha a si ti kha kan hmuh thiam hau macaah cun tutan ah hin media lei zong nih kan media rian kha ṭuan i pumpak media rian ah pumpak heh ti va ti kha kan rian selaw pumpak personal he ti vati kha sala a rian a ngan bikmi cu tu dothlennak ah ralkap vialte ma cun dothlennak tuah i kan miphun a kan hruaitu vialte kha biatak tein makhan hna kong kha thawngzamh khawh kha si ma cu mipi lei aw an zong kha ma hna nih khan an theih khawhnak ding kha makha kha a biapi cangmi cu si ma si tikah kan platform he minung pumpak pakhat thangkhe cawisannak le niamhnak ah hman si lo khan mipi kha aa pakhatnak ah kan zoh peng i mipi ca a hlawkmi, mipi ca a ṭhami, mipi nih theih haumi makha kan zoh deuh ahcun atu bantukin kan ulete a kan hruaitu hna pawl a caan kan ngeih caan te in ṭhium kan tuah caan tete ah khin tam deuh fuk deuh khan bia kan hal khawhnak hna bia kan hal khawh deuh hna lai timi kha tutan ah hin ka ruahnak te kha van chim ka duh i Pathian nih an chim peng pastor Paul nih laksawng a ṭha bia kan pekmi cu an duh thim khawhnak ti freedom timi kha kan pekmi si mah cu freedom mah cun zeidai tal ti si ahcun zalong tein hmuhning biachim khawhnak kha si mah si tikah atu ah kanmah Laimi lebang nih cun freedom mahte zalongte khuakhan khawhnak le rel khawhnak kha kan do cuahmah i atu bantukin zalongte in a chimmi hna pawl kan doh lengmang zong kha okay, kan i palh cikcek cio hna tiah khin ka ruah. Kan dihlak in mu supporting lei zong okay, selo hruaitu ka ti tikah khatalei atu dothlennak a biatak tein a ṭangmi hna pawl mahcun dothlennak ah khatalei a ṭang tuk lomi mahcun media rianṭuanmi hna pawl zong kha Tu bantuk caan ahcun kan hmuhnak ai dang lai. A ka kha a poimi si lo. Nain khoika lei in a ummi na si zongah na hmuhnak ke na pommi na ruahnak tu kha an i hrawm khawhnak dingah khan convince ti khi lemsoi kha kan rian si. Ti heh tiah va i do kha kan rian salo kan i do ruang khan minung lung kan thlang a lo ma caah cun i liam soi tu kha i liam soi na se media tu kha cu ton ka chim man tu khan kan rian a simi mipi timi kha phit lo tein mipi kha kan lung ah khan um peng se pumpak a salo mipi kha se ma caah cun ton ka chim man tu khan kan ruahnak identity ka tu ka chimmi khatalei kan long ni kan zoh thiama khatalei ni kan zoh thiama ti akal lakin ka chim ko bu mana hin ka ruahnak kha Zakhat ah som nga nih cun nan rak pom kho hlei ah lo makhakha a fiangmi si ko. Sihmanhsehlaw na pom khawh lo zongah si le a poi lo makhakha zalonnak kan timi uh, zalong tein ruahnak ngeih khawhnak kha Pathian nih laksawng ṭha bik a kan pekmi si. Makha kan ngeihmi tu kha Midang nih an kan hmuhpiak khawhnak ding tu kha chim khawhnak tu kha kan rian a si ve. An kan hmuhpiak tawh lo, kan kan pom ning an pom lo ruangah heh tiah va doh len timi kha uh, tlawmpal te cu atu lio kan ram uh, kong ah hin ka van hmuhmi si tikah ram kong si ko caah khatalei zong nih ram dawtnak si, khatalei zong nih ram a dawt ve ṭhiamṭhiam, ram dawt ve ve rong si ko na te khan uh, Kha ram dawtmi a phi kan chuah khawhnak le kan kal duhnak lam tu kha ai dangmi va si ko caah ah i theithiam deuh hna usih. Mah cun i ke i lem soinak lei tu khan kal hna usih, lungsau tein kal hna usih timi tu kha tuzan ahhin ah tlawmpal te i chuan piak lawng si lo. Natein tlawmpal kan luan deuh cang rua ti ka ruah caah khan keimah nih pumpak ka hmuhnak ti kha ka van langhtermi a si. I tuan ah ka chim bantuk khan a biapi cemmi cu media kha tlangaunak kan si lo timi kha kan i theih hau. Tahchunhnak ah tlangaunak ah CDF supporting committee nih okay page an ngei dih cio hna anmah le tlang anmah le peng cio khan. Mah khaka khan tlanau ahcun biatak te khan biahaltu zong nih khan hi Mipi lung a vaivuan ning an hngal lo zong khan a poimi selaw a ruang cu mipi lungthawhnak ding, mipi caah a ṭhami si lai ti i mipi caah heh tiah lungthawhnak ding an aunak tlang a si caah khan zalong te khan an au khawhnak kha le khika i a ṭuanmi vialte kha zalong te mak kha an rian te kha annih kha cu ṭha te an ṭuanti ah khan keimin cu ka hmuh hna. Natin media cun kha bantuk kha kan sining selaw media ah Kan rat caan tiah kan chun kan hal hna ding si. Mah a ruang cu kan ram tahchunnak atu Hakha van lan asi, Thantlang van lan asi, Tutin van lan asi, kanmah ti kan uk lebang ahcun media a biapi tuk te lai. A biapi taktak te lai. Mah khi tikah media nih zalong tein khi thawngpang thanh khawhnak le media kha mipi caah rianṭuanmi a si hrimhrim hau. Cozah caah rianṭuanmi, hruaitu caah rianṭuanmi si loin mipi le cozah karlak i thawngpang a thanhtu kha sipin ah a biapi bik cu mipi ca kha zoh hau. Hruaitu nih an power an hmang tuk maw? Hruaitu nih a silo ning in an kalpi sual maw? Hruaitu nih mipi ah an hlenmi hna um maw? Hruaitu nih tahchunhnak ah an tuah khawh lo dingmi kan tuah lai ti um pah in, ah kei mipi ke tlawmpalte asilonak kan hruainak hna um maw timi phai tu kha kan zoh deuh te hau dingmi phunphai khi ram hna kan van kan van kan ram hna zalonnak kan ngah i kanmah tehna uk ni kan phak ahcun media kha va pit tak le te lai caah hruaitu nih control mi kha kan si lo ding mi kha tutan han ka pi hiti ka ti ka hruaitu kha kupat lonak na salo hruaitu kha kan upat di ko na kan dot di ko na an pekchanhnak vialte khi kan kan pe khi kanmah nih kan kan kan pe zul kho khi kan tuah khawhmi a si lo. Mah caah cu kan upat tuk hna. A si ko bu ah khan media ah kan i tel cang ahcun kan rian te kha philh lo te khan upatnak te khan ai tuah kho ṭhiamṭhiam ko. Caah cun media pawl kha tam deuh cu keimah zong media ah huamnak ruangah ai telmi ka si tikah thazaang pek le tlawmpal te van in sawm kan duh hna. Tlangaunak kan si lo kha mu. Mah caah cun kan hi interview tete kan tuah tik ti phai zong ah khan tlawmpal te mah cun hruaitu nih khua khang ko hna seh kan i ceih awk a si lo timi lebang kha cun media sin khan a chuak ding hrimhrim kha si lo. Kan i ceih hau. Bantuk caan ah kan i ceih lo. Bantuk caan ah media nih biahalnak kan tuah lo ahcun aho nih dah biahalnak cu a tuah hna lai. Mah tikah mah kha a si tikah hi hi bantuk kan chim tikah khan a si lo nih khan an kal tinak kha a si fawn hlei lo. Mah kha kha kan theihthiam hau. Natein media kan ṭuan cang ahcun kan media rian kha kaltak lo tein hruaitu le mipi kha zohthiam i hruaitu kha biahalnak fakpi khan kan tuah ngam hna hau. Kan upat ṭhiamṭhiam khawh hna ko hna kan tuah. Fakpi in bia kan hal khawh hna i upatnak sangbik zong kan pek khawh ko a pahnih khan a kalṭi khomi si ko. Mah caah cun tuan na ka chim tu khan kan ram hruaitu kan ralkap vialte le bantuk phai i hruaitu pawl hi an fim taka media an ret cang ah khan cun biahalnak a harmi pawl leh ding ah khan an i ready kho timi te kha Ah, tuzan ah hin van chim ka duh i tuan a ka chim bantuk khan atu ka van chimmi kha thiam deuh le theih deuh ruangah khan si lo khan kan theih cio dihmi ah mipi lung zongah a um ngaimi kha keimah lung pumpak lo zongah a ummi si caah khan tlangau ram dawtu zong nih kan dawtnak kha fak piin aupi ko seh. Macun ah ram kan ke kan doh a herhnak kong kha aupi ko seh. Macun ram doh hi dan hi eh, a si kho lo hi tiin kan ram kan dawt dan ai dangmi zong nih khan kanmah le dirhmun te kha aupi ve ko si pakhat le pakhat he ti ah vai sik le amin vai char le pumpak he vai ti kha rian salamaka kha min online kan do mi ni chu a duh mi che se sinatein atu kan to a biapi mi tu chu media tu nih cun kan rian a simi Mipi cah mipi kha zohchih peng kan upa khuakhannak paoh kha a okay a dimi kan si lo dingmi biahalnak tuah dingmi kha kan rian a si i va khorhhlei tuk he ka ti duhnak zong si hlei lo. Sihmanhsehlaw zapi nih mipi nih theih awk a ṭhami mipi caah a biapimi pawl kha cu kan hruaitu hna sin khan kan chuah chuahnak ding kha kan rian a simi te kha phillo tein kal hna usih. Mah le kanmah media pawl zong he volunteer in ṭuan deuhmi le phaisa pek lomi kan tam tuk tikah khan chambaunak tampi kan ngei. Le soisel kan ton zongah khan kan phu ve ko timi zong kha kan cohlan khawh hau. A ruang cu kan thiam lo bu tein, kan theih lo bu tein kan lungumnak le a herh ti kan ruah ruangah khan tuah ciomi kha tam deuh cu kan sik pah ko hna caah khan kan i theihthiam dihah a donghnak khan cun teh ram kha dawt dih cio si ko hna ti khan kan rian uh, cio tu kha philh lo te tu khan ram kan dawt ko bu ah khan kan rian philh lo ti khan kan kan mah le kan umnak tir hmun te khan kan kalpi hau cio hna timi te kha tu zan kan biruahnak cu si sei lo tu dan kan biruahnak zong a hram thok an a doh tiang na ka zoh lai ti a zumnak ka ngei na ruahnak le ka ruahnak kha ai hmu ai khat lo khomi si na ruahnak kha comment zongah khan pek khawh ka si zalong tein ti le ka ruahnak kha a dik lo na ti zongah mah kha na van ka chim khawh ka ruahnak a dik lo na timi kha zei ruang dah a dik lo na timi nak tuan kha van langhter ve le ti tuan deuh ka chim bantukin pumpak i ti kan hau lo okay ruahnak idea tu kha idea tu kha cu i do bak ding si natin pumpak kha i do kan hau lo idea i do in pumpak i do lo kho kan si ko timi te kha kan taapi kan lung chung um se law timi te khan tutan kan biaruahnak cu ka van nawng ter lai i hi hnu video ah kan i tong te hna lai